Kulħadd jaf x'inhi, tajjeb, triangle hija forma, hija shape illi għandha kif ħapenġielkom, għandha hekk, għandha tliet sides. Fejn jidħol ehm, il-fett l-ostana, għandna bżonn triangle. Di triangle hija magħmula minn tliet ponot. Il-cardio, il-weight training u nutrition. Ħafna nies sfortunatament għandhom l-impressjoni li jekk jagħmlu xi waħda minn daw it-tliet prinċipji eh, ħajkun biżejjed. Però fil-verità, studji sabu bl-iktar mod ċar illi għandna bżonn it-tlieta li huma jekk aħna mhux biss irridu r-riżultati għal ftit ġimgħat, però jekk dawn ir-riżultati rridu nżommuhom għat-tul ta' żmien u nibnu fuqhom. Mela, number one, il-famuż cardio. X'inhu cardio? Kulħadd jaf biżżejjed, jekk pereżempju mmorru mixja, mmorru jogging, noqogħdu ftit fuq it-treadmill, qed inħaddmu l-qalb l-iktar, tajjeb? Cardio fil-fatt tfisser ħart, tajjeb biex ġast inspjegaw daqsxejn b'mod faċli. Fejn dimenti li aħna ħadimna l-qalb ħraqna l-kaloriji. Però kif tistgħu timmaġinaw, jekk jiena ħraqt il-kaloriji, però mhux qed noqgħod attent x'niekol, awtomatikament ċertu progress li tant nixtieq mhux ħa jsir jew mhux ħa jsir għat-tul ta' żmien. Allura jekk sempliċiment niekol li jiftilli u sempliċiment nimxi biss, ir-riżultati mhux ħa jkunu kif nixtieqhom. Mela number one, il-cardio waħdu mhux biżżejjed. Il-famuż nutrition. Meta jiena se niekol, nagħmel tajjeb illi naqta' ċertu junk, tajjeb, jew innaqqas minn ċertu junk, għax anke li tnaqqas diġà ħa tagħmel differenza. Aħseb wara jekk taqta' u taqta' għat-tul ta' żmien. Però, sfortunatament, żball komuni ta' ħafna nies huwa illi jagħmlu biss dieta. Ħa nsejħulha hekk, għaliex? Għax meta inti qed tonqos, permezz tad-dieta tiegħek, speċjalment jekk din id-dieta ma jkunx fiha biżżejjed proteini, inti ħa tkun anke qed tiekol, qed taħraq mill-muscle tone tiegħek. Tajjeb, mill-muscles illi inti għandek. Jista' jkun li forsi kont tagħmel xi training qabel u rabbejt dawk il-muscles, jista' jkun li qatt m'għamilt training, Imma xorta dawk il-muscles illi inti għandek, di natura, ħa nsejħulha hekk, ħa tkun qed titlef minnhom. X'inhi l-konsegwenza? Il-konsegwenza hija illi iktar ma ddum titlef minn dawn il-muscles, iktar inti qed tagħmel ħsara lill-metaboliżmu tiegħek, il-metaboliżmu tiegħek inqas ħa juża kaloriji matul il-ġurnata. Allura kif tistgħu timmaġinaw, jekk il-metaboliżmu jibqa' jimxi ftit iktar bil-mod, il-mod, il-mod, Ħa jasal punt fejn inti mhux talli ma tkomplix titlef piż talli terġa' tibda ttella'. Għax dan il-metaboliżmu kif jgħidu bil-Malti iġġammja. Mela żball komun u ieħor huwa li nagħmlu dieta biss u dan l-iżball huwa komunissimu sfortunatament. It-tielet prinċipju huwa l-weight training. L-iktar forsi parti li n-nies jibżgħu jew l-iktar parti li forsi n-nisa jaħsbu illi huwa żejjed jew li m'għandhomx bżonnu għax il-weights jew għax it-training huwa għall-irġiel, però fil-verità, tajjeb, mara għandha madwar 10 fil-mija biss tal-potenzjal ta' raġel komuni, ta' raġel normali fejn jiġi biex hi ittella' l-muscles. Jiġifieri jekk raġel jista' jtella' hundred per cent biex niftehmu, mara tista' ttella' madwar ten per cent dak l-istess ammont ta' muscle. Dak ġie ġa biex naraw illi b'mod naturali, diment illi dik il-mara ma tkunx trid li forsi tikkompeti f'xi kompetizzjoni, allura forsi anke tagħmel użu minn xi sustanzi, tajjeb, huwa impossibbli illi jekk il-persuna tibqa' naturali illi ttella' l-istess muscles bħall-irġiel. Jiġifieri dawk minnkom li qed jaraw dan il-video m'għandhomx intenzjoni imissu ma' sustanzi projbiti serrħu raskom qatt m'intom ħa tiġu mmuskulati bħal raġel. Però kif ħa jgħinu Il-weight training fejn jidħlu n-nisa. Mela, nafu biżżejjed biex niġu toned, biex inġibu dik il-look illi tant togħġob lil ħafna nies fejn tgħid isma' jiena x-shape jgħid żaqqi, naqqast mill-hips, ix-shape jgħid idejja, ħalli, nisma' ħafna minn dawn l-affarijiet, jiena nilbes sizes iżgħar, ħalli nkun komda bl-sleeveless, bl-strapless, eċċetera eċċetera. Tajjeb, hemmhekk importanti li nkunu toned. Għaliex? Għax jekk ma nkunux toned, vera forsi nkunu nżilna mid-dress sizes, però hemm ċans kbir illi nkunu skomdi nikxfu dak li akkwistajna. Allura nies ma' nies jgħiduli, vera nżilt ha, imma ma rellittejdlix, pereżempju, nilbes xi libsa mingħajr kmiem, jew tgħidlix pereżempju nilbes il-bikini għax għandi kollox imdendel, kollox impaħpaħ. u t-tpahpih jiġi b'konsegwenza ta' kif qed nitkellmu ta' nuqqas ta' weight training. Mela r-realtà hija pjuttost sempliċi, tajjeb biex nifhmuha, forsi itqal biex napplikawha, illi għandna bżonn it-tliet kunċetti li huma, il-cardio, in-nutrition u anke il-weight training. Huwa dawn li jgħidulu fire triangle, dawn it-tliet prinċipji illi ħa jwassluna Mhux biss għal riżultati fi żmien qasir, imma biex dawk ir-riżultati nżommuhom għat-tul ta' żmien. U kif inħobb ngħid ħafna drabi, l-aqwa riżultati jinġibuhom f'ambjent ta' grupp. Tajjeb meta inti għandek kowċ fuqek jew kowċis fuqek illi qed isegwuk, qed jgħinuk terġa' tqum minn mal-art meta inti waqajt. Għandek anke l-membri, sħabek l-oħrajn illi qed jiġu miegħek, illi daqqa kellhom bruta tajba u għenu lilek, daqqa għamiltu bil-kontra għax huma kienu forsi xi ftit down u entom inti, dik hija s-sens ta' komunità. Kif jgħidu fejn hemm l-għaqda hemm is-saħħa. Mela meta kwalunkwe proċess minn ħajjitkom ħa tibdewh, dejjem nissuġġerikom li tibdewh f'għaqda, tajjeb, f'sens ta' tim, u dejjem taraw illi hemm xi professjonist jew professjonisti illi qed jiggwidawkom. Allum ħa nieqaf hawn, nawguralkom weekend mill-aqwa qed nistennew heatwave kif tafu, jiġifieri kemm jista' jkun ibqgħu hydrated, toqgħodux tistennew li qbadkom la ċaqbdu u xorbu. All right, dak parir ieħor żgħir li xtaqt intikom. Niltaqgħu m'għandumux mela.